Dyma ni de, yn gêm gynta ni yn yr Indig o Prem am y tymor yma a Rodney Parade, Darby yn Gwent, Casnewydd yn erbyn Pont y Pŵl. Rhys Jenkins, 33 mlwydd oed, mae fel sefydlu bod Rones Ache, Andrew uh, Rhys Jenkins, wel y gwir yw mae wedi. Ie, un gêm i ffwrdd o, o 200 o gemau i, i Casnewydd. Chwarae'r profiadol dros ben. A, a, a ti'n beth, mae'n mae chwaraewr sydd yn... O, oh, cais fi'n meddwl fan hyn. Lloyd Lewis, neb yn mynd i ddal e. Deg y tymor diwetha, yr cynta o fewn tair muned y tymor yma. Casnewydd ar y blaen, ryngipiad i Lloyd Lewis. Ie, yeah, Sean Mawr i pond y pŵl yn diwy, a maen nhw'n trio chwarae allan, trio, trio rhoi uh, Trio lledu'r bel na.
Casnewydd yn trial chwarae. Matt O'Brien yn colli afel ar y bel. Mantes sgrym yw i, i bont y pŵl. Sam Scarf ar rhythr. Lloyd, meddwl bod wedi gweld bwlch am ai yn y siwm o hwn yn dadlamu. Rosser yn cwrso Ond yw hi'n eistedd lan? Ond yw e'n gallu tirio? Ond i ma fe! Cais gwych i Pont y Pŵl. Gweledigaeth gan Morgan Lloyd, y mewnwr ifanc, yn gwybod bod bwlch na y gic yn berffeth a Rosa yn coroni popeth. Dod i pwysau ar y bachwr, chi'n ffili wneud e nawr. A dyma Casnewydd yn dod, symudiad wedi baratoi, creu gwagle tu fas, os yw Lloyd Lewis yn mynd i orffen hon, wel mae fe'n dathlu unwaith yn rhagor, symudiad wedi baratoi, symudiad wedi weithredu yn berffaith. Casnewydd, nôl yn gyfartal.
Ie, yeah, Lloyd Lewis yn chwarae gyda tân, braidd fan Harris yn, uh, yn dathlu cyn mynd dros. A law mas eto. Let him go! Morgan Lloyd yn cymryd i'n sydyn, ond yw e'n gallu gwibio miwn? Cael ei dynnu lawr, dadlwytho! Cais i Joel Mahoney, ail gais i Pont y Pŵl. Mae hon yn ding-dong o gêm, Pŵl yn ôl ar y blaen. Wel, mae Morgan Lloyd yn neud pethau arbennig mas na, yn dywe. Yn cadw Pont y Pŵl ar y flaen.
Y lein yn effeithiol. Beth am yr hyrddiad nawr i gas newydd? Le mae'r bel? Dyna'r cwestiwn. Y law mas unwaith yn rhagor. Trosedd yn erbyn Ieian Jones. Odi'r bel lawr, odi, a mae'r law yn yr awyr. Fi'n meddwl ta'r prop pen rhydd sy'n codi ola yma. Tom Davies, dwi'n meddwl, yn croesi i gas newydd. Doedden nhw reit nôl yn y gêm, pumed cais o'r hanner cyntaf. Ie, mae hwnna'n bwysig i, i pac Casnewydd i cadw'r mantais na dros pac Pont y Pŵl.
Y bel yno. Yn codi. Bani Langt yn croer. Araf yw'r bel. Ond bydd Casnewydd ddim yn poeni. Mae nhw un chwarae o lawr. Yn cael triniaeth pen tella, mae un o boes y reng flan, ond y bel ar lawr, y cais yn dod. A'r captain sy'n codi Ben Roach yn croesi i ddod i, i dîm ar y blaen. Pwyll i gas newydd, mynd trwy'r cymalau a'r cais yn dod. Dyna ni, pengliniau ar y llawr. O'Brien, cic ar draws y cae. Roach, y capten, mas yn llydan. Fe'n casglu'r gic. Amddiffyn da gan Pula. Fe'n ôl ar ei drad ar ôl rhyddhau. A'r bel yno hefyd. Penny yn gweld bwlch. Jarvis yn ei lorio fe. Ond yn llydan maen nhw'n mynd a Westwood sydd yn croesi y cloc yn goch. Pumed cais i gas newydd. Maen nhw wedi dod rhaid nôl mewn i'r gêm yma. Ie, dyna chi cais, a cais arbennig, a cais bwysig hefyd, siŵr o fod i Casnewydd, i mynd mewn ar y hanner uh, yn, y, yn y flaen. Lloyd, Jarvis, pas hir mas yn llydan, Anderson, torri nôl ti fewn unwaith. Just yn brin, metr yn fyn mae Pont y Pŵl, dim dwylo, medd y dyfarnwr. O, ongl hyfryd, dwi'n meddwl ta'r eilydd o broff bod hwnna. Time off a second. Sam Cochrane. Captain. Captain. Cais i Pont y Pŵl ar ôl cyfnod o bwyso. Mae Sam Cochrane, uh, prop uh, i Pont y Pŵl, wedi gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw. Môl.
Tyler Holding ar tafliad. Inside five. A dyma.
Be maen nhw wedi bod yn dda yn neud yn y gêm yma. Cymryd i cyfleon. Unwaith mae hwnna wedi stopio. Shea Hope yn dod â Westwood ar, ar yr hyrddiad. Odi'r bel lawr. Odi mai y law yn yr awyr. Cais i gas newydd. Mae'r cais yn mynd i sefyll. Mae fe wedi cael ei roi. Rhaid i Bont y Pŵl nawr gystadlu Yn lan a lawr yn sydyn. A bant o'r ca mae'n mynd. Achos mae chwiban y dyfarnwr. Tyfa bach o'n flan yn cloc ni. Chwiban ola mynd ar Rodney Parade. Y sgôr terfynol. Casnewydd 38. Pont y Pŵl 27.